Фынддӕсӕм сӕр Хъалонисджытӕ ӕмӕ тӕригъӕдджынтӕ се ппӕт дӕр цыдысты Йесомӕ байхъусынмӕ. Фарисейтӕ ӕмӕ динамонджытӕ та хъуыр-хъуыр кодтой ӕмӕ дзырдтой. «Ай тӕригъӕдджынты суазӕг кӕны, ӕмӕ хӕры семӕ». Уӕд сын Йесо радзырдта ацы фӕсномыг ныхас. «Сымахӕй искӕмӕ фондзыссӕдз фысы куы уаид ӕмӕ дзы иу куы фесӕфид, уӕд, мыййаг, йе нудӕсымӕ цыппар ссӕдз фысы ӕдзӕрӕг ран нӕ ныууадзид ӕмӕ йӕ сӕфт фысы агурӕг нӕ ацӕуид, цалынмӕ йӕ ссара, уӕдмӕ? Ӕмӕ йӕ куы ссара, уӕд ӕй цингӕнгӕ сӕвӕрдзӕн йӕ уӕхскыл, ӕрцӕудзӕн хӕдзармӕ, ӕрбахондзӕн йӕ хӕлӕртты, йӕ сыхӕгты ӕмӕ сын зӕгъдзӕн: «Цин кӕнут мемӕ, ӕз ссардтон мӕ сӕфт фысы!» Зӕгъын уын, Фӕсмоны сӕр кӕй нӕ хъӕуы, ахӕм нудӕсымӕ цыппар ссӕдз рӕстгӕнӕгӕй иу фӕсмонгӕнӕг тӕригъӕдджыны тыххӕй фылдӕр цин уыдзӕн уӕларвы. Кӕнӕ сылгоймагмӕ дӕс драхмӕйы куы уа, ӕмӕ йын дзы иу куы фесӕфа, уӕд мыййаг цырӕгътӕ не ссудздзӕн ӕмӕ нӕ райдайдзӕн хӕдзармӕ рзын ӕмӕ зӕрдиагӕй агурын, цалынмӕ ссара, уӕдмӕ. Ӕмӕ йӕ куы ссара, уӕд ӕрӕмбырд кӕндзӕн йӕ хӕлар ӕмӕ сыхаг сылгоймӕгты ӕмӕ зӕгъдзӕн, Цин кӕнут мемӕ, ӕз ссардтон мӕ сӕфт драхмӕ. Зӕгъын уын, афтӕ цин кӕнынц Хуыцауы зӕдтӕ, иу фӕсмонгӕнӕг тӕригъӕдджыны тыххӕй. Йесо дзырдта дарддӕр. Иу лӕгӕн уыди дыууӕ фырты. Кӕстӕр йӕ фыдӕн загъта: «Мӕ фыд, ратт мын, дӕ мул кӕй мын цы ӕмбӕлы, уыцы хай». Ӕмӕ сын фыд байуӕрста йӕ мулк. Цалдӕр боны фӕстӕ кӕстӕр фырт бамбырд кодта, цыдӕриддӕр ӕм уыди, уый, ацыди дард бӕстӕмӕ, уым бафтыд хӕлд цардыл, йӕ мулк бахордта. Ӕмӕ йӕм куы ницуал баззад, уӕд уыцы бӕстӕй скодта тынг ӕххормаг рӕстӕг, ӕмӕ лӕппу райдыдта хъуаг ӕййафын. Уӕд ӕрцыд уыцы бӕстӕйы цӕрджытӕй иумӕ, ӕмӕ йӕ уый арвыста йӕ быдыртӕм хуытӕ хизынмӕ. Лӕппу райгонд уыдаид суанг хуыты холлагӕй дӕр йӕ гуыбын бафсадынӕй, фӕлӕ йын уый дӕр ничи лӕвӕрдта. Йӕхи куы ӕрӕмбӕрста, уӕд загъта, «Мӕ фыдмӕ цас ӕххуырстытӕ ис, ӕмӕ хойрагӕй сӕ уӕлдӕйттӕ уадзынц, ӕз та стонгӕй мӕлын. Сыстон, ацӕуон мӕ фыдмӕ ӕмӕ йын зӕгъон, Мӕ фыд, ӕз мӕ тӕригъӕдӕй бафхӕрдтон уӕларв ӕмӕ дӕу, ӕмӕ дӕ фырты ном хӕссыны аккаг нал дӕн. Де ххуырстытау мӕ исты куыстыл бафтау. Уӕд сыстад ӕмӕ ацыд йӕ фыдмӕ. Фыдӕй дард ма ауыдта ӕмӕ йын фӕтӕригъӕд кодта. Разгъордта йӕм, ныттыхсти йын йе фцӕгыл ӕмӕ йын батӕ кодта. Фырт ын загъта: «Мӕ фыд, ӕз мӕ тӕригъӕдӕй бафхӕрдтон уӕларвы мӕ дӕу ӕмӕ дӕ фырты ном хӕссыны аккаг нал дӕн». Фыд загъта йӕ цагъартӕн: «Рӕвдздӕр рахӕссут тӕккӕ хуыздӕр дарӕс ӕмӕ йӕ сфӕлындут, бакӕнут ын йӕ къухыл къухдарӕн, йӕ къӕхтыл ын скӕнут дзабыртӕ. Ракӕнут хӕрзхаст род ӕмӕ аргӕвдут, кӕнӕм минас ӕмӕ цин. Уымӕн ӕмӕ мӕ ацы фырт уыди мард ӕмӕ райгас, Уыди сӕфт ӕмӕ разынд, ӕмӕ бӕрӕгбон райдыдта. Хистӕр фырт та быдыры уыди. Уырдыгӕй куы рбацӕйцыд ӕмӕ хӕдзармӕ куы ӕрбаввахс, уӕд фехъуыста фӕндыры цагъд ӕмӕ кафын. Басидти фӕсдзӕуинтӕй иумӕ ӕмӕ йӕ бафарста: «Ай цы у?» Уый йын загъта: «Де фсымӕр ӕрцыд ӕмӕ дӕ фыд аргӕвста хӕрзхаст род, дзӕбӕхӕй йыл кӕй сӕмбӕлд, уый тыххӕй». Ӕфсымӕр смӕсты ӕмӕ йӕ мидӕмӕ цӕуын нал фӕндыд. Уӕд ӕм фыд рацыд ӕмӕ йын райдыдта лӕгъстӕ кӕнын. Уый йӕ фыдӕн дзуапп радта: «Ныр дын цал ӕмӕ цал азы кусын, ӕмӕ дӕ иу дзырды сӕрты дӕр никуы ахызтӕн, ды та мын мӕ хӕлӕрттимӕ фӕминас кӕнынӕн сӕныкк дӕр никуы радтай. Фӕлӕ хъахбайтимӕ дӕ мулк чи бахордта, дӕ уыцы фырт куы рцыд, уӕд ын ды аргӕвстай хӕрзхаст род». Фыд ын загъта: «Мӕ хъӕбул, Ды кӕддӕриддӕр мемӕ дӕ, ӕмӕ мӕм цыдӕриддӕр ис, уый дӕу у. Фӕлӕ цины бӕрӕгбон саразын ӕмбӕлд уымӕн, ӕмӕ дӕ уыцы фсымӕр уыди мард ӕмӕ райгас, уыди сӕфт ӕмӕ разынд.